Türkmenistan Ylymlar Akademiýasy Magtymguly adyndaky Edebiýat instituty. Magtymguly, Şygyrlar, üç tomluk, birinji tom, Aşgabat şäheri, Türkmenistan DNÇB, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyl. Turgul diýdiler, düýş. Bir gije ýatyrdym. Tünüň ýarynda. Bir tört atly gelip turguldydylar. Habar birimiz saňa pursat jaýynda, şo ýerde ärler bar, görgüldidiler. Nazarym ýetişgeç, şol tört merdana. Köňlüm joşa geldi, başym gerdana, Şo wagtda baridi iki diwana, Durma oglan, anna bargyl diýdiler. Şol iki diwana tutdy golumdan, Alwan gitdiler durgan ýerimden, Bir yşarat boldy anyň birinden, Seýranyna barybaan, durgul diýdiler. Olturypdyk elli iki pirzada. Gözünden ýaş akar, dili dogada. Hü, hak diýip çykdy alty pyýada, Adam indi geler, görgül diýdiler. Bir törd atly geldi, bary sebzebaz. Asalary ýaşyl, aty teglebaz. Mejlis halkasyny gurmaň beýle az, Adam köpdür, ulug gurgul diýdiler. daşdan çykdy. Altmyş atly gördüler. Muhammet diýip, tamam garşy ýördüler. Saglyk, salamatlyk bir-bir sordular. Durmaň, ulugy jaýa ýör güldidiler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şo jaýa baryp durdular. Tamam olturdylar, mejlis gurdular. Oglan, maňa ara gir güldidiler. Alydyr diýdiler, tutdy dessimden. Borýa düşegimi aldy astymdan, Men bilmedim, bir zat guýdy üstümden, Ýolugan döwranlar, sürgül diýdiler. Haýdardan soradym, barça at-bat. Hazreti pygamber odur bolma ýat, Ol Selim hojadyr, ol Baba zürýat, Ol Weýsel karadyr, bilgil diýdiler. Ol Bahaweddindir, Ol ömür ärdir. Bir deňňi baba, o-da namdardyr. Ol söýenişip duran dört çar ýardyr, Maksadyň ne bolsa aýt gylydylar. Şo wagtda duran iki şeýhişap, Bu oglana pata beriň diýdi sap. Ýüz ýigrimi tört müň enbiýa-eshap, Barysy şolardyr. bilgildidiler. Resulalla aýdy, Ýa Şahy Merdan! Eý Ýa Selim Hoja! Ýa Baba Selman! Ebu Bekir Sytdyk! Ýa Omar Osman! Bu gullugyň maksadyny belgildidiler. Selim Baba Selman buýurdy merde. Pyýalany tutup, saldylar derde, Gitdi akyl-huşum ýatdym şo ýerde. Arşda perişde ne bar, görgülliydiler. Ýel boldum, ýüwürdüm ýeriň damaryna. Nazarym tokundy arşyň kemerine. Jebrut äleminde jerir syryna gelip, özüň garap görgülliydiler. Näge hyýal etsem, ele getirdim. Kaýda baksam, oňa nazar ýetirdim. Bu hal ile men parahat ýatyrdym, ýüzüme tüýkürip, Tur, gul diýdiler. Resulullah aýdy, Eshaplar ýörüň. Oglany uzadyň, bir pata beriň. Buýurdy, dört at Atla, eltip tabşyryň, getirgen jaýyňda goý gül diýdiler. Turup, Magtymguly gözüni açypdyr. Serine ne köýler gelip geçipdir. Hyra nerdek ak köpükler saçypdyr. Oglan, Alla ýaryň, bar gül diýdiler.

Tüniň ýarynda bir dört atly gelip Turgul diýdiler. Habar birimiz saňa pursat çaýynda şo ýerde ärler bar, görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç ol dört merdana köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. we müşgil ýolda halypa lazymdyr, oglum. Biziň halypamyz Bahoweddin Nagyşbendidir. Nagyşbendi? Muhammeddin Bahoweddin Nagyşbendi ussatdyr. Oň ýoly agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin haky dilime ýabşyrman, ýüregime kebşirläp çykdym. Borçlarymy dilime çolaman, edenimi dilime alman, Ulusga Hakyň dergahyna howlugýan bu uzak müşgil ýolda O biziň halypamyzdyr atam. Ýer bolýa. Goý seň diýeniň bolsun. Ýoluň saýlan bolsaň, hak seň ýoldaşyň bolsun.